Uncompleted buildings, eh, yeah, those who think completed yeah, buildings, yeah. lack of planning. That's right.
You don't rush to put up a building. Mm-hmm. A dan si ni kwan so brands na wasi. Oni ka ahia.
Pɛni nse mpanimfoɔ ka sɛ ɛdan yɛ si ni wɔ dan mu. Yante aseɛ. Yɛ jimi paa. Wani nya pay ano kɔtɔ asase. Yɛ nananom nyansa no.

Because wɔdwen sɛ nti ɛwɔ sɛ nka conduit bi wɔ hɔ a before sɛ the next generation can continue the transfer of information is key. Nti wopɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ yɛamammerɛ ne awoɔ ntoatoaso no ɛɛ amena bi abɛtwam. Awo abɛtwam especially saa nteteɛ no a me nana ama ama fosua wankɔ sukuu ɛɛ me maame adwokyɛm akɔ sukuu. Na nneɛma bebree wɔn koraa deɛ wɔn ti yɛ because na baabi a na wɔn te ne fie a wɔn tete mu no ɛɛ eh, wotumi sɛ ɛɛ eh, wopɛ wompɛ wokɔ sukuu no ba koraa wɔn bɛkyerɛ wo biribi kakra you know but wɔn no ma a ebi a wɔn bɛtena nkran anaasɛ meme ma wɔn abɛtena nkran no wɔn ne me nana ntam ayɛ dɛn ate o nti information bebrebe a wɔ hɔ a nka bi a yɛde bɛbɔ saa nneɛma no ho ban no

So wahu? Nti ɛno ne wo ɛno ne wo su, ɛno na yɛbɛtumi de ahyɛ wo nso. Nti sɛ wo history no wonim deɛ a ɛne forget. Wayera. Na sɛ wahu wonim history no a sɛbe wokasa yɛbɛhu sɛ osi dɔ wo nua mo. Ɛɛ ivi wakokoduro sɛ osu toto nɔɔma. Ɛɛ wo ne korɛka ne nyinaa gyina wo history a wonim. Enti sɛ yɛde no kɔ na yɛkɔkyerɛ no Gottisberg no wɔ afa mu deɛ a, na kyerɛ sɛ ne hise no wayɛ dɛ, wafirim to akoa no baeɛ a wɔde bɛma no.
Watɔ n'adwene dada. Peace 104.3 FM, our Friday edition of Ekwan So Brɛbrɛ. Nnɛ yɛhwɛ tradition, culture and history a yɛn abibifoɔ anaa Ghana ɛho bɛ ne hia amanaman ne amanneɛ no ɛte sɛn. Kwabena Ɔben Daako na ɛyɛ yɛ guest on the show a ɔgu so a ɔno nso ne nimdeɛ kakra a wasua no Ɔne amansan nyinaa kyɛ wɔ the biggest radio station in Ghana your number one radio nti kwabra na kyɛ sɛ yɛpɛ ɔman no yie paa deɛ a ɛwɔ sɛ yɛtwa yɛn hwe akyi yɛn amammerɛ ne amanneɛ yɛn ntotoeɛ ɛno na wɔ sɛ yɛ the foundation of every nation. Yes.
Sɛbe sɛ obi pɛ sɛ ɔdi so nkunim a o history no ɛna o culture no ɛno paa na ɔne no kɔn.
Kwabena wo kyerɛ mu sɛ. Ah, wɔne no bɛko saa nti bɛduru baabi no wɔn a aduru wɔn so no generation a aduru wɔn so no a wɔnim wɔn nim wɔn ho no wɔfa wɔn nneɛma a wɔn nko. Mhm.
Because wɔama no anya nteaseɛ bi. Wɔnim baabi ofiri.
Wonim wonim abakɔsɛm. Wonim amammerɛ. Wonim baabi a ofiri a anaasɛ wonim yes wonim baabi a ofiri a te sɛ wote sɛ dua a wɔnni hini. Wote sɛ dan a ɛnni fapem. Wɔha. Nti as a matter of fact wohia hyia nkurɔfoɔ a wɔwɔ akokoduro paa a wɔnim baabi a wɔfiri. Nti sɛ wopɛ sɛ wo ba, wo nana, mman yɛpɛ sɛ yɛnya nkurɔfoɔ a wɔma- wɔwɔ akokoduro a wɔbɛtumi agyina ako ama yɛn a, ɛnyɛ science ne technology no a wɔkyerɛ wɔn no o. Ɛyɛ wɔn history. na sɛsi a ɛsɛ science and technology Ah. ɛna ɛ- ɛdi wiase so Ah, ne. nti saa nimdeɛ no ɔdasani bi ahia bi nti ade ne ɛni kwa Saa sɛ yɛho nkurɔfoɔ no yɛadwene kɔ science and technology no anim no, wobisa wɔn adeɛ paa a wɔsua yɛ history there's nothing new under the sun nti mm. wɔyɛ very deep in history na ɔno kora ne tumi yɛ creative
sɛ woka sɛ obi ɔyɛ deep wɔ history abakwasɛm ma mm. saa nipa ne sunu ne ban te sɛn a mehu bia mɛtumi sɛ a aberanteɛ ne nneyɛ abayewa ne nneyɛ deɛ ɔnim baabi ɔfiri ɛdɛn na ɛbɛhyɛ saa nipa ko no nso
Me koraa deɛ meka history ara na meka wohwɛ deɛ aborɔfo atoto no wɔ wiase mhm. a mmerɛ bi wɔde biribiara kyerɛ sɛ abibifoɔ koraa nyɛ nipa no a eh, over the last 300 400 years they use science they use religion they use almost everything to say sɛ abibifoɔ nyɛ nipa na wode nipa gyina hɔ a oburoni ɛna ɛdi soro Nnoɔma a wɔn kyerɛ yɛ o book documents da hɔ. Wɔn atwerɛtwerɛ mu ɛnɛ book document bebree a yɛkyerɛkyerɛ ne theories bebree ne saa nnoɔma no ka ho. Yeah. Ayɛ sɛ obi dwen sɛ ɛfiri hɔ mfiri hɔ. Deɛ nti a Kwasi Broni wote kaa mu a wɔmpɛ sɛ wɔbɛtra wo nkyɛn is because yɛka kyerɛ sɛ wonyɛ full human being, wonyɛ wonyɛ nipa saa, woyɛ aboa. Yɛde adwene bi ato ne tirim saa. Okay. And yɛkyerɛ no wɔ asɔre dɛm, yɛkyerɛ no wɔ science mu, yɛkyerɛ no wɔ school mu, yɛkyerɛ no wɔ TV so. Saa ntorɔ no a wɔtwa ama wɔn no nti no, sɛ wopɛ sɛ wosua biribi na wogye wo ho di paa sɛ bibini a, ɛnyɛ Ɛnyɛ ɛɛ Portuguesefoɔ baa Ghana history na ɔsɛ osua o. Na deɛ na ɛsɛ mekɔ sua. Ɔsɛ wosua biribi a ɛnkyɛeɛ koraa nyɛ ne bɛ six thousand ten thousand year history. Na wobaa wiase how many years na wanya? Uh, menkyɛɛ saa but eh, na na na da wo sɛ so ka mebisa baako ba magyae.
Maprase me nua no. Kɔbɛto bɔmbo baako. To aso kabra. Saa enti sɛ wobɛ you say history restores your memory.
abakɔsɛm no wosua a, ɛma w'ani ba wo ho so. Na tuntum biara a wasua ne history biara no wohyia no a, ɔyɛ foforɔ, ɔyɛ fresh. Wohyia no a, wotuhu sɛ wahyia nipa.
Ɛdeɛ na ɛbɛkyerɛ? Okay. So ɔsi kasa.
Okay. Ɔka nsɛmpa. ɛɛ wɔmpere ne ho na deɛ ɔwɔ so n'ani sɔ ɛɛ wɔmpere ho sɛ mekɔ akɔpɔ me ho wɔmpere ne ho sɛ meba no sɛ ɔde gye sɛ ɔde rosalenda ansa na ɔnim no sɛ ɔyɛ tuntum no ɔsɔm kɔsɛ ɔnimdeɛ bi a baako no a wɔpɔ ne ho no nim nti saa history no na ɛbɛkyerɛ sɛ wobɛtumi atra ghana ha anaasɛ wobɛdwane sɛ wokɔ america ɛnyɛ wobɔtɔm eh, the sense of history that you have ɛno kora na ɛkyerɛ opportunities a wobɛhu wɔ ha nti sɛ yɛka sɛ history no yɛ fapem a it's everything so if your history is weak you actually weak and nkurɔfoɔ no bebree koraa pɛ sɛ wɔde biribi replace no so mekɔ asɔre mekɔ nkramosom ɛno nyɛ history no no Wo history no na ɛwɔ sɛ wopɛ. Sɛ obi aka akyerɛ wo sɛ wo nananom na wɔnim nyansa, obi aka akyerɛ wo sɛ yɛbɛdi mo so, yɛbɛfa mo nkoa, mo koraa deɛ yɛamma anka na anka monim atwerɛ, monim akenkan, monim hwee. Wo sɛ abibifoɔ bebree agye saa nsɛm no ayɛ dɛn? Atom. Atom. Na sɛ wonim koraa no, fa Ghana Empire kɛkɛ. It ran over thousand years. Just the Ghana Empire. Ghana Empire It runs over thousand years. Millions of people live there. Nti wopɛ akyerɛ sɛ na wɔn ni hospital, na wɔn ni school, na wɔn ntumi nhyɛ ntaadeɛ. na wɔn nim sɛ esi di dwa. Obi ka asɛm kyerɛ wo a. Sɛ ade a wokae no yɛ de asie yɛn. That's right. Nti na meka sɛ deɛ broni aka sɛsei no a ama aso aba wɔ wiase nyinaa bibini kɔ baabi a yɛ mu no no. Saa ntorɔ no sɛ woyɛ bibini na wobɛtumi atena wiase wei ama w'ani agye na woayɛ deɛ ɔsɛ woyɛ na woanya akokoduro a because deɛ wɔhyehyɛɛ no still no yɛ ko. Ɛno nti na wofa nkora bebree wɔn wɔ ha sɛsei a na de visa to a wɔmpɛ ha. Ɛso wiase nyinaa obi ɛba Ghana sɛ biribi wɔ ha a ɔsɛ wɔn bɛpɛ. But yɛyɛ team no ɔsɛ yɛn nyinaa pɛ sɛ yɛ dɛn? Yɛkɔ. Yɛkɔ nti wobisa no sɛ hwɛ Ghana ni a ɔte sɛ bi ɔte aburokyiri a wɔyɛ clinic koraa ɔdwen sɛ ne so wɔ mfasoɔ sene professor a ɔwɔ kurom ha. Can you see it? Because history. the sense of history is not there and we are saying that the history is the foundation of whoever you are. That's where your, your, your, your identity stems from. Obi biara ɛnti sɛ o history no yɛ weak na yɛ shallow a obiara bɛtumi aconvince wobɛsom because wonim ho. And deɛ me mehu ni sɛ deɛ abɔ yɛ paa especially Ghana, Nigeria, West Africans yɛ mu dodoɔ no a ne history na yɛnim no yɛ independence. 1957 Ghana. 57 aborɔfo ba ha bɛyɛ na yɛ asantoa wɔ ne saa noma no kɛkɛ but the Asian African history many of us have no idea. Yɛbɛyɛ dɛ na yɛma Asian African history no the next generation a ɛbɛba after yɛn no, yɛn mma, yɛn nananom, yɛbɛyɛ dɛn na wɔn ahu ama wɔn ani aba mo so sɛdeɛ woka sɛ wonya wo history no a ɛma woyɛ foforo ɛma wo wogye wo ho di no yɛbɛyɛ dɛn na wɔn ani abɔ mo so ahu saa abakwasɛm no. Wɔn sɛ sisi akɔ universities mu koraa na sɛ wɔn kyerɛ history wɔn ka philosophers a wɔn de firi Greeks. Sɛ oburoni rekyerɛ philosophy na ɔsɛ ɔde firi Greeks anka ɔno na ɛsɛ yɛsɛ n'abusuafoɔ. Ba sɛ nka tuntum nipa bibini bibini sua history ani sɛ nka ɔde firi buroni baabi ɔstate yɛ. No. Now Greeks yi a yɛka yi ebi yɛ bɛyɛ 500 BC. Tubo nso no mabɔ Aristotle din Plato sɛ ɔtaa tete wɔn din a. na yɛde Ghana ni na wɔn nso kɔ university ɛkɔ eh, yi na wɔnyɛ buroni yɛsi saa nkorɔfoɔ no nko na dwen yɛ but there were kingdoms thousands of years before the Greeks ɛno no Africans dodoɔ sɛ ɛna yɛkyerɛ wɔ universities mu yɛde akɔhyɛ baabi ketewa bi tubu nsɛ sɛ professor ne kasa obi kɔ otu obi a obi kɔ otu wɔn Aristotle uh, yeah.
but oburoni ne kɔ otu wɔn kɔ otu nkorɔfoɔ.
because you don't they claim say you don't exist.
that's right you have no civilization.
Ne nyinaa nyɛ nokorɛ o. Yɛntorɔ. But sɛ woankɔsua ɛna wokɔ school no so saa na wɔn awɛ ni aka ahyɛ baabi as a matter of fact professor no bɛka kyerɛ sɛ akɔ wɔnim deɛ ɔka but obiara sɛ yɛkyerɛw baabi ade ne start firi yɛ na sɛ ɔsom na hu nkurɔfoɔ wɔ mu a ɛna wobɛnya akokoduro nti sɛ mekora dɛ nka universities no nyinaa na ɔsɛ ɔmo start challenge this colonial education ɔmo de ama yɛ a nyansa nyinaa firi kwasi buroni hɔ whether it's science engineering medicine everything ɛfiri buroni hɔ ɛnyɛ nokorɛ cause the world has existed millions of years
before the so called independence na spread it all over. Nti adɛn nti na wode biribi akɔhyɛ buroni? Woyɛ saa a, sɛ woamfa wo nsa anka saa ade no a, nkurɔfoɔ bi a wode saa buroni nteteɛ bɛfa mu a, kwasi buroni nkɔnsida yɛ sɛ yɛyɛ nipa no, saa nipa no wotrɛ ne wɔn a, wɔn mmɛyɛ wɔn mmɛyɛ hwee ɛma wɔn ho. Ɛno nti na wobɛhu sɛ obi agyina ne kokoɔdu a wɔyɛ bibi ma bibi man a, Ɛnyɛ Kwasi Bro ne history no ɛna ɔde yɛ adwuma nokorɛ.
Nti wobɛhu sɛ wo ne no kasa a ɔnim biribi a ɛboro deɛ Kwasi Buroni akyerɛ no wɔ sukuu mu. Ɛno na ɛbɛma wanya akokoduro. Na deɛ meka yi kyerɛ sɛ yɛn nkurɔfoɔ no bebree sɛ ɔyɛ doctor sɛ ɔyɛ professor sɛ ɔyɛ politician dodoɔ no ara no saa information wei wɔn gyina hɔ na wɔkasa wɔtim sɛ wei wɔnim. Nti wɔn sɛ wɔn si ɛsɔ aborɔfo soɔ. kwabena wo nyini sɛ over the years no eh, ya- yɛagye the broni system no a woka no atom an- ama no bɛyɛ part of us nti Sa- sɛ wo deɛ wokae kora wobɛyɛ odd Ana- among a ana lot wobɛko. but yɛnhwɛ nsunsuanso a ɛwɔ ɛno ano no nsunsuansoɔ no bɛkyerɛ nsunsuansoɔ no kyerɛ sɛ wo deɛ na wagye atom no a wo sɛ yɛntimi ɛboa anaa ɛsɛe no ɛsɛe Ɛsɛe ɔkwan bɛn so? Obi a ɔde no akɔ sukuu biara, wopɛ nso ɔwiewie a ɔno nko ara na ɔdwene ne ho. Wɔnwene obiara ho, ɔbɔ ne tae na ɔte Land Cruiser ma wɔmfa ho sɛ ne nuanom brɛ mfa ho. Ɛyɛ history na contribute.
That's right, because there's no identity. Corruption, corruption no is, is a proof that this person has no identity. To ɔno nko ara na ɔdwene ho. Selfishness. That's right. Na woyɛ selfish a wonya wonni identity because wo nko ara ntumi exist wɔ wiase. Dabi, wohia ɔfoforɔ. Wo nua ho na ɛkyerɛ sɛ wo no wɔ nteteɛ. Sɛ wo nkoa womfa ne nyinaa nni, ɛkyerɛ sɛ wowɔ biribi a deɛ ɔpɛ sɛ ɔno nkoa fa di no, ɔyɛ abɔfra. So the history will make you mature and you will think of others? Enti sɛ when the history is wrong, eh, wodwen wo nkoa ho. Wo nua ma owu koraa womfa ho, wonhu. To the upper hwɛ Great African Presidents and Leaders are product of proper African history and they were selfless. They were selfless.
Na wɔn wɔ ahofama.
That's right. Wɔnwen sɛ mekɔsi dan wɔ baabi na me nko ama fa. The Great Gaddafi.
Dabi dabi dabi dabi. Wɔpɛ sɛ ne nkurɔfoɔ kɔ n'anim. Wɔpɛ sɛ ne nkurɔfoɔ ho tɔɔ mo because wɔnim biribi nipa. Yɛn nsunsunu ɛda yɛn ntam ɛyɛ nimdeɛ a wowɔ. Nimdeɛ a wowɔ. Sɛ nimdeɛ no mu odu a. Sɛ osi hu wiase mu odu. Sɛ nimdeɛ no ɛha a. Sɛ osi hu wiase ɛha. Sɛbe wo ne wosua kɔ akyire na ne nkurɔfoɔ bi nkurɔfoɔ bi te TV so na wɔn kasa a wɔtumi sɛ wei ɔha. Yɛntumi mɛka nkyɛn sɛ ɔha ba deɛ nim sɛ ɔha. Wote aseɛ? Ɛna deɛ ne mu odu so. And as a matter of fact, at this point, yɛhia nkurɔfoɔ mu oduo.
Wɔn mu odu asen degree masters anaasɛ sɛ. dabi dabi dabi deɛ deɛ university de deɛ sɛn sɛbi o kan na wɔn bu afu deɛ university deɛ ɛkyerɛ yɛ yɛ ankora ewi a wɔn so wɔn ntumi nyɛ hwee a professor akora ɛka kyɛn sɛ mɛntra Ghana yi wei wei yɛ nteteɛ ɛɛ akora na watire no na wie no wɔsi mo ntra ha wɔn kɔ baabi foforɔ na wɔn fa. sɛ bi ofi sɛ o nya opportunities no ɛwɔ ha naa. wɔn tire ne nkurɔfoɔ nyinaa na wɔn akɔ yɛ labourers ɛwɔ obi kurom. Na saa kuro no akɔ so, saa man no kɔ so tu mpɔn na wote ara woto ayam pia sɛ yɛn kɔ so. Na wowie yaw so obiara mfiri ha no, hwan na bɛyam na akɔ so? Ɛnso trace to history.
That's it, there's no identity because everybody is fighting to build their own because they're courageous. Mo, sɛ wo deɛ wokɔ asɔre, aha. Ah, mekɔ asɔre. Nehemia, eh? Nehemia. Kain, biribi. Na ɔhu sɛ no, ɔsɛ yɛ na yɛkɔ kyekyere yɛ man. Meboa, deɛ na ɔkaeɛ. That was history. The history of his people. Nti nipa a me ankasa megye ne di paa a ɔyɛ tuntum yɛ deɛ ɔnim ne history. Wɔn a maka nyinaa deɛ mehwɛ wɔn mmienu mmienu meka kyerɛ wo.
Kwabena ɔbɛn daako ɛnɛ deɛ yɛ me na na ɔsɛ de hohoro yɛ mpere adwaeɛ. Nimideɛ no a Kwabena asua over the years no. Eh, Kwabena mempɛ sɛ sɛ mempere dɔ sɛ some years to come a ɔni hɔ no na bɛka sɛ yii wɔwura bi bae na ɔwɔ nimdeɛ bi yɛantaapo into it ɛna yɛma no kɔ enti saa nimdeɛ no a wasua no yɛpɛ sɛ yɛkɔ so a ne wo kyɛ because deɛ wokeka no sɛ na mayɛ deɛ mehwɛ o mahu sɛ saa nimdeɛ no bi ɛna ɛwɔ nnipa bi mu a wɔn de sesa society ɛde mm. sesa communities mm. obi ti sɛ dr kwabena gye mm-hmm. ceo of kasapreko mm-hmm. group group chairman mm. wohwɛ papa no nneɛma a ɔyɔ a hwɛ ɔno ne village a wakɔ kyekyere no mm-hmm. ɔnwe ɔno nkwa ho ɔde clinic akɔ to serve the community oyi akwan wɔ hɔ nneɛma a ɔyɛ wɔ hɔ no ɔkyekyere kuro nti ɔnyɛ selfish. that's right nti onim bibi.
Wahu biribi. Me ne no kɔhyiae.
Kwabena asɛm a Dɔkta Kwabena Agyei, Group Chairman of Kasapreko Company ka kyerɛ me ne sɛ, ɔnte aseɛ sɛ ɛwɔ sɛ the youth of this nation should troop out there sɛ wɔn kɔ amɔnɔne ansa wɔn bɛyɛ yie because adeɛ bi a ɛdi yie yie no ɛwɔ bibima mu. Na wobɛyɛ dɛ woanya saa nimdeɛ no. Nti ɔno no mmom deɛ ɔntena ase ma Ghanafoɔ nnwen sɛ sɛ wankɔ amanɔne a ɔnyɛ yie.
Nti whatever God has blessed him no, he will also bless the society.
Na papa no kasa no de me sɛ gu m'akyi. Na me sɛ ah baby wabɔ berɛ du yi wodwen to this level. Ɔsɛ Kwame sɛ woanwen saa wontumi nku anim. As a matter of fact wanwen saa na kyerɛ sɛ nka ɔnyɛ yie.

Wɔn no nko ara wɔbɔ ne ho adwa. Wɔyɛ party saa, you know. Yeah, yeah.
Let's go and party, party. Dabi.
Sɛ yɛbɛtumi asɔ saa mekɔ aburokyire mekɔ aburokyire na because sɛ wohwɛ education system na over the last maybe thirty years or so history no yɛ very weak even yɛ language koraa no yɛyi yɛ afirim. Yeah.
Nti we are producing the people a wɔn ayera. Ɛni ntina wɔpɛ visa no. China ni ɛɛbɛyɛ afuo wɔ ha. Ɔse hwee ni ha, ɔbɛyɛ cleaner wɔ abrokyire. Deɛ ntia? Because ɔnim ne ho. Ɛte sɛ deɛ ɔduru baabi na ɔhu sɛ nifra wɔ adwene mu, ɛni ani no, ɛnyɛ w'ani na ɛhu no o. So wohu adeɛ a wɔ adwene no mu, sɛ adwene no afiri a w'adwene, w'abrabɔ no ayɛ dɛn?
Kwabena, ɛnɛ yɛanhyɛ aseɛ ntɛm. Nyame adom ɛnɛ na ɔtweɛ.

Ɔyɛ ɔfɛ the leadership mantle fail to deliver the country ɔpɛ sɛ ɔkyɛ ne sɛ deɛ woka nyɛ nokorɛ sɛ nka nte saa a yɛn mpanimfoɔ no dodoɔ no akɔ aburokyire kosua deɛ ba mm. yɛde ɔma no nhwɛ mo sɛ awetewete sam ɛne link biara ɛne ɛda ne nnam baabi yɛakyerɛ ne sɛ obi bia adwuma ah. na bosome mmienu mmiɛnsa ɔntua ntokua to afa krɛdo kɔtom nkwase adwen sɛbe
mo ɛnfa ɛnfa wɔ history na abɛhu sɛ adeɛ wɔ nyɛ adwuma hyɛ nkyekyere yɛ deɛ six minutes to six aha na mene kwabra me dako yɛde yɛn nkɔmmɔtwetwe no bɛsi na yɛakɔ akɔtie ɛyɛ yɛ commercial ne yɛakɔtie no nsia kaseɛ bɔhyɛ no nso sɛ history tradition and culture each and every friday ɛnyɛ kwabra nkoa na ɛbɛba so last week yɛde ɛyɛ sɛ gyima se hene ɛna ɛbae na na Sagyimase he, Akyem Sagyimase hene, ɛna ɔbɛkyerɛɛ ɛyɛ obi yɛ kuro wura ne dwumadi a odi, baamu hene ne dwumadi a odi, ɛdeɛ nti na nananom kane no obi tɔ mpo a na yɛse yɛde nipa kɔgya ɔmo kwan, yɛde ne nyinaa bɛfrɛfra na yɛhu yɛho yie ne ɛhu baabi yɛfiri. Enti sɛ ɔman no nkorbata bi bɛka wo nsa, kuro no nkorbata bi bɛka wo nsa a, na wahu sɛ adeɛ a meyɛ na meyɛ no yie a, menyɛ ma me ho, meyɛ ama nkyirimma. Me nso mɛte so aba no bi. Saa ara na Chinafoɔ, Germanyfoɔ, wɔkurakura wɔn deɛ mu a they've been able to protect their history and they keep building their nation. Nti sɛ yɛhu yɛn ho yie a, Ne titiriw no yɛ mma a ɛreba yi, sɛ wɔn nya ɔman no mu gyidie hunu wɔn ho yie a, wɔn ntɔn Ghana, wɔn nsɛe ɔman no. Kwabena, recent no na na me kan mu, na recent no ɛyɛ history book o. Ah, history book.
Ɛnyɛ yɛ anom deɛ ne bi. Dabi, dabi, dabi. Ɛyɛ ansa na wɔn fa o.
kwabra bidako de new books ɛbae eh, two ɛyi eh, before sɛ yɛbɛba twenty twenty five no ɔde two books ɛblɛse eh, yɛn. na deɛ mɛtumi aka awie yɛ reset no na reset no ɛboa me mmerɛ a me planning for the year 2025 with my programs wow. eh, na me contemplate with time and topics mm -hmm. na reset no boa me wow. because me kan na mu sɛ history book That's right.
sɛ wokan a ɛte w'ani ebie w'ani wɔ nneɛma bi ho yɛka sɛ kɔɔkya kɔɔkya yes ntwenebɔ no ho hia Odwan twa no ho hia ba nyɛ no nko a. That's right.
Ɛno deɛ comedies.
Saa. Yɛde hu bi ne yɛma anigyeɛ bi batabata ho. Ma wodɔ book no mu asukɔ a, w'ani so bɛto nwa. You believe yourself as a black man and as an African. That's right. Wo, wo appreciate who you are. Yeah. Na ɛma wo saa boldness bi ni sɛ, hey, sɛ I'm not late in life. That's right. Sɛ eh, there is a lot a mɛtumi ayɛ ɛde aboa. Absolutely. Ti kwabena, woyɛ deep. Reset nti we are resetting the mind and resetting the nation ɛna ɛresɛte ade no sɛ wonya hu abakwasɛm na wontumi resɛte nti wontumi aka reset ba wonni history na wontumi resɛte the other one nso ɛyɛ deɛ he
womfa wei maa me
ɛmfa wei nkɔ mɛgye ɔkyena ne nokwɛhyɛ dɛ sɛ mewie buku yi real estate investing mame topic no sɛ dɛ investing in apartments in ghana mo ɔn sɛ eh, information bi wɔ hɔ a ne nyinaa akɔyɛ aborɔfo sɛm borɔfo bi wɔn nso kwabena so woyɛ very good wo buku ne kan nyɛ den borɔfo no yɛ deɛ no bia ɛwɔ sɛ nka ɛtwerɛ ne twi koraa Me me twerɛ borɔ me twerɛ borɔfo kura na yɛ me ya. Because yɛ kuro bi a nipa sɛ yɛrɛ te borɔfo na mo ha ya. Yes, maa mo ti mi twerɛ yɛ level ni bi paa, ti mi kan mi mmerɛ. Nipa ne de akɔyɛ bibi, yɛn fa nkɔtwerɛ nsɔ yɛ. Yɛ de bɔ bra. Yɛ de bɔ bra. Ti emu a nyɛ mmerɛ no ma nte ase a. Wo ka borɔfo denden de a obi ante wase o. Wo bi ante wase. Ba wo ka borɔfo akɛse na yɛ nsɛ yɛ so abɛn. Dɛbi o men saa, de nipa na wo ka kyerɛ so ante ase a o men.
real estate ni deɛ yɛbɛba hɔ dana na meyɛ ɛyi eh, research bi na mese meka kyerɛ me guys am ne mu adwuma sɛ ɔmo pɔ ɔmo ntom ni hɔ mo communities mu uncompleted buildings ɛyɛ eh, adɔɔso kyen completed yeah, buildings yeah. lack of planning that's right you don't rush to put up a building mm -hmm. ɛdan nsi ni kwan so branch na wasi nsɛm mpanimfoɔ ka sɛ ɛdan yɛsi ni wɔ dɛm yɛante aseɛ